Tuna kan thlir mek hi Pu Duhte in a ni a hei a pa Pu Sanglue tih in luah thin khan hian in hlui khi tah khian khi lai ah khian in tha zawk an sak tawh vang in ti hian umm helai hmun hi ti hian thri alo ngai ta a vawinia then leh rual u leh nau ten in kan sawi thiat dawn a ni khi tah khian in pu ropuia te bro chhuanga te an lawna rawn thehtha mawlh mawlh tawh mai ema a kawsang kim a te a pu a pu zakung a te a pu kung a te umm vawinia he in hlu tak mai hi sawi thian a awm tawh dawn a ni pawh har thlak dawn hle mai ui awm dawn khawp mai helam hian bedroom thin kha a ni aw. lung lung a tleng dawn heng zawng zawng hi sawi ṭhiah vek a ngai dawn a he makhawm hma ah awh a ni hi mi ṭangkai mi thawh hlawk tak ṭhin a nia u hluna pawh a chhu nasa khawp mai hei. He in hi a dinna a rei ve tawh a, kei hian khawinia an hriat anga chuanin khilai khian khi balu vel hmanrua vel an chhawp teuh tawh mai a tikhian helai hian. Concrete in mawi tak mai a ding tur ah ngai ang aw khawnge a ni sir duh te an eitu pa hi le sangte ehh khawnge aw khi ta khi in neitu pa pu duh te a umm ehh hei vawiin nge in kan sawi thiat dawn a ehh a hau tak dawn em. a in hi lian tha ang reng a aw a nih chu aw nia a patling rual in kan han hriat ang a a kaw hawk hawk tur ah ngai la chuan in pumpuii lam hian eng tinge ro rel dawn ar va hmui zum nge e ar va hmui zum in. chhun chu i rawn kal thei a i fak tawh ang ai ang e kei ka rawn ti hram ni e lawmawm hman tak tak hi awm lo maw ni e void bak chu kan in beisei ngam tawh dawn si lo maw a lawmawm ti ber a
void ka in thliah chih a pa a hau tak khawp mai a hau tak zawng ngei tur chuan a chhan chu an in chak hi a nghit tha hlawm em mai a PC roa te hei chhuang te te ho la buai ah pu hma pawh an thian vawiin chu bk thianpa duh te a in eh khei thliah hau tak chumai bk lah hi a buai ropui si a thian an hriat chhun zawm zel a. Eh khei Mizo pa in na na na chuh ti khi nia Hring maw ur khup tawh dum khup tawh mai hei Mizo pa in thing tlang pa inah chuan ngei ngei tap tap kawm tih chho vel te BK a lo tel ve thei lo hi a vawiin chu a pawi khawp mai tiraw Pu Hlun BK hi khaw pawilo a ti tlat tawh mai a. a rawn theh thla leh dawn a ni eee khi ehh B K a nghakpa chhuangte te eee khi umm chei rawh chei rawh nangmahni kha a intih pal ang e aw. Eng tin a pu ma. Oh oh. Hmm. Eh eh chuang te a. Ki ki bi ke mak pa ni. Hmm. A ne khop mai. Thiat luang viau zele hei. Pai deuh duak to ni. Chung lam te.

Ung zui lawk ang Pu Feli dam maw i vak chhuak lo reng ka hria khi lamah te khan Pu Fela hi graph boat thiam tak mai a ni a ngaihawm thin a tin tlangban an ni hian an lo siam mawlh mawlh bawk a. a thir kha khatiang kha a tha hetiang hi a tui ek thei lo va duhte nu a nia pi hlir hi ekhei tan rual chu chak na an lo tih kha dik hle a ni tih hian veng fuh tawh mai a. ehh patling rual hei kan han in tel khawm a kan han thawk sang sang mai a kan line theuh a umm tihian bku pu hma ho in ehh thingpui in chi kan chawl mek a aw hei pu ber pu kungan vawiin min uap thei bawk a ehh khua rei ah kan la ngai dawn duh te. Khuareia kan la ngai dawn a ni heng hun te hi hun in a her liampui leh mai dawn a eee hei side dancer eng vai hla ni maw sap hla ni maw an lam chhin se leh a tawlh a che khum ka ring a ni khuareia kan la ngai dawn heng hun te hi maw ang tin a aw hei hi pu hlun a tual upa ktp leader hlun ni bawk kuminah pawh a ni chho a ti hian. Isua nau an tih mai thin kha a ni fel khawp mai. A ka infak ar ek lam a ni lo a nia, a inpawi fak lampang pawh a ni lovang. Umm kan dam lai hian infak mawlh mai tur a PC ro a hei. PC zir an ti chawkah Thentlang pawh hian PC ro a kan nei ve tho. Kan pui lutuk na mai lo tak a ni kan nih ni aw ka pa ai in in lu rei ve tawh sia he in hi i lunga ti leng viau lo mo han thia ta ka chuan aniang sul hnu sitin reng mai in lo hlut chhia tawh na khania e ani chuan engtik kum ah maw helai hi lo tum din e kum sawm pakua kum sawm pakua vel kan lo nih ve tawh chu tunah khua khua nih chuan sang hnih pali a nia e kum sawm tam a lo liam der tawh a nih chu a kum sawm hnih sawm hnih leh panga vel a mi a lo upa hria ngai ve tawh a nih hi lung a leng duh khawp ang.

a vawk sa rep nge ni salamah sawn sawn buaipui mek a ni aw a nawm lai ber kan thleng ta e a hlim awm lai ber aw.

Duhtete in kan ko kîl khawp mai a nuam. A pawimawh lai ber tisa, ah thu tisa chan tir lai an tih ang deuh khan kan thleng mek a hei hi a pawimawh a ni. I hring nunah chuan maw eh a nuam e. Puar leh fân takin kan ei dawn a ni. Umm eh phei chu lemawt tla em. Lim ang aw, eng aw. siamtu duan angin chawhnu hun te lo inher chhuak leh ta a eh hna ka rawn chhun zawm leh ta a tunlai khaw velah mi kan changkang zel a thangthar zawk te an lo chhuak zawk khawpui ah phei chuan hei in kalkhang awmzia pawi hi thilo kan hmuh tur a awm e khawpui chhungah hian-- Ahh in chak hman a rua pawimawh ber a tlahing a ni. Ahh a chak thulo kha kan awm dawn avang khanin kan han sawi fiang a tuna lo lang thuh hi maw in chak ah chuan a kalkhang a ni hei hi a kalkhang a nia umm tia tlar thuh tho hi a kalkhang a ni chuan a hnuai chiah hetia rel phei hi in rel an tia.

Pu Sangluaia aw e a chak e pu hma nge nge thentlang king kawnga umm a chak a nia heng zawng zawng hi a pu Sangluaia thiar vek a ni e hau tak a nia aw a dik chu maw a rit dawn a ni sabual ram nge ni a lakna hmun hi tha ni kawm nge ni tualak khawm hi hau tak deuh mai a nia.

a chhuak tawh le e a chhuak ta der mai ka awlsam leh si ve ka ngai ria vantau duai mangkhawng a nih na lai awm tlat e sairo